Essalamualeýkum hormatly leşger! Şu gün iki müň ýigrimi altynjy ýylyň ýigriminji iýuly, hepdäniňem duşenbe güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly leşger, ine, men şu gün size birnäçe wideo görkezjek we şu barada gürrüň etjek. Häzir efiri gaty gysga ederin we ýaňky soň efirden soň men TikToga giren, TikTorkda Türkmen sesi diýip ýaňky TikTogumyz bar, Indi şoňa girip bilersiňiz. Türkmen ses diýip ýazsaňyz çykar. Ine, hormatly ildeşler, geliň başlalyň. Türkmenistandan habarlar gelýär, bir topar ýerlerden Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle ýa eýle ýa beýle diýip, şuny aýt ber Myrat aga diýip aýdýarlar. Men ýetişimden, ýetişdigimden aýdaýyn. Ine, başlamakam birinji bilen men size Ine şu ýanky akkaunty görkezeýin. Şul akkaunta üns beriň. Şul Agzybirlik TV radio akkaunty. Şuny ýanky Akgül Sapar aga ýeredýär. Öň Erkinlik, Erkin TV radio bardy. Türkmenistan boýunça beýan edýän şu Akgül Saparyň kanaly şu. Şular neşirýatçy, žurnalistika edýärler, şular Türkmenistany yzarlaýarlar we Türkmenistandaky bolýan zatlary size aram-aram wideo arkaly görkezýärler. Podpiska boluň, men gördüm bir bäş ýüz sany podpisçigi bar. Ine DBT kanalyna on iki müň sany podpisçigi bar. Ine şonuň üçin haýyş edýän hemme aktiwistlere, hemme bizi görýänlere, biz siziň üçin işleýäs. Şul kanala podpiska boluň, agzybirlik TV radio. Ýutubda tapyp bilersiňiz. Geliň ikinji ýaňky wideo seredeliň. Men size goýup bereýin şuny. Ýa bir minut. Mary welaýatynyň howasy. Mundan aýratda şifr ýok.

Şeýle magaziniň içi düşüp başladymy? Ýöräp dur, düşüp başlady aşakka. Evet. Allah sen gayet ya.
Ine, hormatly ildeşler, üns berip sereden bolsaňyz, maňa Türkmenistanyň Mary welaýatynyň adamlary haýyş etdi, Myrat aga aýyp ber, temperatura elli bäşe galýar. Dogrudanam ýaňky biziň watandaşymyzyň görkezişi ýaly temperatura kölegede ölçenýär, günde ölçenenok. Şo kölegede şo temperatura şu gün elliden ýokary. Käbir günler aşak düşýär, käbir günler elliden ýokary galyp gaçýar. Öň Sowet Soýuzy wagtynda ýadyňyzda bolsa, keýpini aýdanoklar, olar adam bedenini ýaňky göz öňünde tutup, oň ýaňky mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, ellä baranda stop edilýärdi, iş ýapylýardy we şol temperaturaň aşagyna işleýän adamlar ýöriteleşdirilýän, ýagny kömek edilýärdi, finansiýa kömek. Ol mysal üçin Sibirde işleseň, ýörite nadbawkalar bolýardy-da, Sibirde işleýän. Ýa yssyda işleseň hem şolar ýaly zat, nadbawka bardy öň, öňler. Indi häzir biz özbaşdak Türkmenistan bolduk, gynansagam, o nadbawkalar aňyrda dursun, adamlara seresap boluň, temperatura galýar, öňki ýaly gezip ýörmäň işleri taşlaň iş ýerleri gadagan zat diýip bir adamlary gorap bir alyp barynýan syýasat ýok gynansam olam hiç ine mary welaýatyň ýaşaýjylary her künjekden jaň edýärler myrat aga bizde tok ýok öňe öçürilýän bolsalar maryda bar bolsa maryda da ýok öçdi polny. Transformator ýanýar, öçýär. Ine, men hökümede ýüzlenýän, nä şu ýaly yssylyk, şu ýaly yssy tapbat birinji gün näme ho, ýylda-ýyl bolup geçýär. Ýüz ýyldan bäri meňki bildirip gelýär-ä o zatlar. Öňüni alyp bolýarmy şuň? Ýagny, transformatorlary güýçlendirmeli, ýagny bir çäreleri görmeli. Hekimler eýýäm şu temperaturany geometria stansiýa bilen habarlaşyp, adama ýaýratmaly, edaralara informasiýa ýaýratmaly öňünden, ertir gyzgyn bolýar, ýagny temperatura gyzýar, seresap boluň, ýürek agyryly adamlar, dawleniýaly adamlar öňe çykmaň, seresap boluň, kölegede boluň, özüňizi goraň, bir çirçäni ýagny ýöriteleşdiren gurama bar, Ol hereket etmeli. Adamlar suw eltip bermeli, suw ýok bolsa, ýaňky elektroenergiýasyny üpjün etmeli, yssyzadasýa, o ýerde klimatizasion ulanýa, holodilnikler ulanýa. Bu zatlara seredýän ýok. Biri Gruziýa myhmançylyk edip ýör, beýlekäm gyzy ýaňky Angliýanyň koroly bilen gürleşip pul berip, ony reklama edip ýörler. Ine şul ataly ogul bular hiç wagt halka seretmez egerde sizden ses çykmasa. Men şoň üçin aýdýan stok ýokmy göni häkimlik. Häkimlik häkim prezidentiň wekili şo ýerde. Şo häkim hemme soragy çözmeli. Prezidenti gözläp ýörmäň indi. Häkim çözenokmy? Üýşüp aýryň ony. Üýşüp ýygnak geçiriň-de aýyryň başga hekim goýuň. Içiňizden birini goýuň, size hyzmat eder. Prezidente-de aýdyň, seň ne hekimiň ne özüň ýaňky bizi seredýäň, biz özümiz goýjak. Doly hakyňyz ýok, halkara konwensiýanyň esasynda adamlaryň haklary, azatlygy we oňa garşy genosid edilse, adamlar turup öz hekimini saýlap, öz hekimini saýlap, özleri guruş sistemasyny gurup bilerler diýip aýdylýandyr. Ol diktatorlar sizi gorkuzyp milisaň polisaň satylan ýaňky banditlaryň üsti bilen size basyş edip döwlediňiz ogurlap keyp çekip ýörler ýewropada. Şoň üçin özüňiz öz problemaňyzy çözüp öwreniň. Siziň arkadagyňyz diňe maşgalaňyz özüňiz. Hiç kime daýanmaň. Arkadag diýseň o haramzada genosid edýär size. Seresap boluň. Indiki wideo seredeliň hormatly ildeşler.
Sagat on iki, on üç. Baýramaly şäher. Howaň temperaturasy plyus elli beşdenem geçdi şu wagt. Ýigrimi birinji iýul sagat on iki, on üç. Baýramaly şäher. Howaň temperaturasy plýus elli bäş denem geçdi şu wagt. Mümkin şul wideo öten ýylyňkydyr ýa ýalňyşyp datasyny üýtgedip ýazandyr. Men biljek kän onçasyna ýöne bir zat aýtjak, diýmek öten ýylam şeýle, şu ýylam şeýle, Bul bir täzelik bir ýokardan gaçan uragan ýa bir sürpriz dälde şuň öňüni alyp bolýar. Hemme zadyň ýaňky yzygidersiz gaýtalanýan zadyň öňüni alyp bolýar. Ine oňa hökümet diýilýär, oňa organison sistema diýilýär. Ýagny hökümet işläp siziň durmuşyňyzy gowulaşdyrmaly her ýyl. Şowurzat, şowurzat, şowurzat. Görgüli halkyň haldiýnikleri kül bolýa. Hemme ýaňky telewizor diýdi, ol klimatizan diýdi, hemmesi kül bolýa. Sebäbi peripadda neme bolsa, naprejeniýe bolsa, ýaňky nemeden çykýa, işden çykýa. Iş ýagdaýdan çykýa. Ine şular ýaly. Şonuň üçin men ýene bir gezek aýdýan, şu hökümet siziň aladaňyzy edenok. Sizi gadagançylyk gezdýär, wiza gezdýär. Ölýän bolsaňyz ölüp göçüň diýýär. Size polis MHM-iň üsti bilen size ýaňky basyşlar edip öz hökümini saklap dur. Indi men polis MHM-lere ýüzlenýän-de, şeýle bir gülkünç ýagdaý bar-da, siz-ä pul tölänok. Siz garyp. Halk bolmasa siz bankrot, ministriňizden başlap. Polny bankrot. Gurban bilen Serdar näme edýär? Sizden hem pul alyp, O pullary Arkadag şähere dört elli million dollara metjit gurýar, ony gurýar, muny gurýar, keýp edip daş ýurtda aýlanyp, ýaňky maşynlary her aý çalşyp, her iki günde eşiklerini çalşyp gezip ýörler. Sizi bolsa, ine men size lisenziýa berýän, halky talaň näme etseň şony ediň diýäňde size goýberýär. Sizem, ýagny halky talamaly bolýaňyz. Halky talanyňyzda oň haklaryny bozmaly bolýaňyz, wzatka almaly bolýaňyz, korrupsiýa salmaly bolýaňyz. Üns beriň. Adam haklaryny goramaly guramalar gaýtyp korrupsiýa girip gaýtyp halky talýar. Nirede bar bular ýaly zat? Demirgazyk Koreýadada ýok. Prezident aglaýar halka bir zat bolsa. Diňe Türkmenistan. Olam biziň gylyk häsiýetimiz, aňyrdan gelýän sadalygymyz. Şuny peýdalanyp bul çüýrük tohum bizi beýdýär. Ine şoň üçin üns beriň. Men göni aýdýan. ýaňky köşgüňe barmak gerek däl. Ýerli häkimiň ýanyna barýaň, seň çagryň kondisioneriň aşagynda, meň çagrym ýaňky jaýyň içinde kyrk bäş gradusda otyrlar, otuz gradusda otyrlar. Dawaý meseläni çöz, bolmasa ýok bol şu ýerden, üýşüň-de öz häkimiňi saýlaň. Öz häkimiňizem size hyzmat etmeli. Günde sizi habardar etmeli. Şu gün men şuny etdim, şu gün men şuny etdim, ertir men şuny etjek, birigün şuny etjek diýip, yzygider size kömek edip gitmeli. Indi bolmaz şeýle. Siziň agyr günüňizde häkim ýok bolýan bolsa, gowy günüňizde-de gerek däl, şuny ynanyň siz. Sebäbi ol dawleniýan adamlar bar, ýagny ýüregi agyrylan adamlar bar. Ysy tapar çykyp görseň-ä näme bolýar? Ýüreginem tutup ölýär. Ine şo ýaly zat. Indiki wideony seredeliň, hormatly ildeşler. Ine, ýagny. Käbirleri bolsa daşary ýurtda ýaşsa-da yzarlanýar. Human Rights Watch guramasy Türkmenistandaky adam hukuklary boýunça täze proýektinde hut şeýle wakalary jemläp, ýurtda we onuň çäklerinden daşarda repressiýalaryň güýçlenendigini aýdýar. Guramanyň iýunyň aýagynda çap eden proýektine görä, türkmen häkimiýetleri onlarça ýyl bäri bikanun tussag etmek, mejbury ýitirim etmek we Men şuny näme üçin size goýdum-da, biziň abadan asmanymyz bar, biziň gözel Türkmenistanymyz bar. Hawa, köçeler gözel, oňarýar, siziň puluňyz oňarýar. Gurluşyk biznesi Gurbanguly şu medisinanyň ministri bolandan gurluşyk biznesi edip gelýär. Indi on bäş sany firma açyp, ýegenler bilen Arkadag şäheri ýaryp ýörler. Ine. Onsoň elbetde 100 100 dollara bolmaly zady 300 500 dollara gurýarlar-da size gözel Türkmenistan görkezýärler. Hakykatdan bolsa ogurlyk. Gulagyndan tutup biz türmä basmaly Gurbanguly Berdimuhamedowy. Şuny aýyrmasak hiç Türkmenistan düzelmeýär. Gynansagam siziň günüňiz gün-günden agyrlaşar. Üns beriň, öten ýyly, ondan öňki ýyly ýöne agyrlaşyp gelýändir dinamika. Şonuň üçin ine men göni aýdýan, biz şuny aýyrmaly, ýigrimi ýedinji oktýabra hemmämiz çykmaly. Biz şuny aýyrmaly. Şul Gurbanguly Berdimuhamedowy, bandit, ganhor, Nyýazow öldüren adamy, hökümet basyp alan adamy öldürmesek, indi tutmasak, türmä basmasak biz bolmaýar. Türkmenistanyň geljegi ýok. Türkmenistanyň geljegi bolmasa ol Warşawada işläp ýöreniň geljegi ýok, Amerikada işläp ýöreniň geljegi ýok, Rossiýada işläp ýöreniň geljegi ýok. Türkmenistanyň içindäki ölüp ýatan adamlaryňam geljegi ýok. Men göni aýdaýyn. Biz hemmämiz üýşüp, içinde daşynda üýşüp aýyrmaly şuny. Şoň üçin häkimlige barmaly siz. Bir zat kemçilik bolsa häkim, welaýat häkimi, etrap häkimi, ýagny şäher häkimi prezidendiň gönden göni predstawiteli. Oňaranokmy, aýyryň, üýşüň şo ýere, häkime gerek däl diýiň, üýşüp ýygnak geçiriň, kim ýaňsa şul häkimi aýyrmana razy diýip eliňizi galdyryň, kim garşy, kim saklanan diýip protokol ediň-de görkeziň şu protokoly mejlise, polisiýa, ine biz ýygnak geçirdik, häkimi biz aýyrýas, gerek bolsa prezideniňem aýyrýas diýip aýtmaly, prezideniňi aýyrsak siz basylýaňyz diýip olara düşündirmeli. Türkmenistan döwlet halkyň döwledi halk bolmasa döwlediň barlygy nol bolmaýar döwlet şonuň üçin döwlet siziňki hemme çykarýan kararlar size kömek diýip çykarmaly döwlet näme üçin gurulýar ynanyň bir topar ýa millet ýa-da bir ýaşan adamlary arasyndaky ýa konstitusion gatnaşyklary gurmak üçin döwlet gurulýar-da şoňa seretmek üçin we şo halka hyzmat üçin gurulýar Pikir etmäň döwlet gurulýar çüýrük tohumy ýaňky elle göterip hemme döwlediň pullaryny ogurlap gezer ýaly döwlet gurulanok ýok ýok ýok o döwledi hiç kim kabul etmeýär ne oonam kabul etmeýär başga bir döwletlerem kabul etmeýär hemme baran ýerinde men halk tarapyndan saýlanan men halk arkamda halk dur diýip bula gürleýär ynanyň. A siz arkaňyza siz duranok, siz oň arkasynda duraňzok, görkeziňdä şo zatlary. Diýmeseňiz hiç zat, görkezmeseňiz, gürlemeseňiz şu durşuna gider. Ynanyň, hiç kim gelip kömek etmez. Myrat Gurbanowam, Düýeji-de ýa beýleki aktiwistler gelmez, kömek etmez. Özüňizden başlamaly, biz poddežka bereris maksimalny. Ine şeýle. Indiki wideo serediň.

Garaz, men size görkezeýin. Görkezip biljekkä, sebäbi şu wideo wideo tamady, ýöne şu ýerde wideosy görnenok. Gepiň tümek ýeri, ine şu ýerde bir aýal maşgala, öňem bir çykyş edip ýören, prezidende arzasyny aýdyp ýören aýal maşgala, ine suratam bolmaly, şu ýerde men görkezeýin. Ine şul aýal maşgala, Ýagny, ine şulaý ýaly maşgala bu Awaza barýar dynç almana. Dynç almana baranda Awaza gostinitsa boşra, ýagny bir 30% adam bar, ýöne ýer ýok. Bula ýalam aýdýar, näçe adam bar gostinitsa, näçe adamlyk, näçe adam bar, näme üçin alyp bolanok, öýdüp-öýdüp girýär nomera, ýagny tölýär, girýär. Göni polis gelip gapysyny kakýar. Salowmalikim, çykyň diýip. Olam, Nämäň esasynda sen gitdiň? Men kanun bozdummy? Ýa beýle etdim? Wideo sýomka etmäň. Näme üçin etmeliä? Sen maň öýüme geldiň. Ine, haçanda sen gostinitsa alaňda ýa-da kampingde ýa-da mobilom diýilýär-dä, ýagny ol konteýner ýaly zatda ýaşaňda, ine men security edýän, ine halkara kanunlar şeýle. Şol arenda alan zadyňa hiç kim girip bilenok. Seň öýüň hasaplanýar. Näme üçin? Sebäbi şoň ýaňky howlujygy bolsa, balkonjygy bolsa, kwartiraň içi gapydan girmek gadagan. Näme üçin gadagan? Pažar bolsa, ýa bir zat bolsa, hawa, girip seni habardar edýärler, sen çykýaň. Sen arenda aldyňmy? Öýüň ýaly hasap edilýär. Hiç kim barmana haky ýok. Türkmenistan bolsun, Amerika bolsun, ýa Ýewropa bolsun tapawudy ýok. Halkara kanunlar bar. Şonuň üçin şola ýan maşgala oň öýüne ýaňky komuna gelýärler. Biz şu zatlary bilemzok, şonuň üçin bolanok. Ine, mysal üçin biz bir topar obýektleri kontrol edýär, şular ýaly bir zat bolsa, ýaňky bir maşgala uruşsa, gapysyna barýas, ýöne girip bilemzok. Polis çagyrýas, polis gelip, polisem girmäkä aýdýar, ine şuraya-şuraya girjek diýip. Bir bahana bolmaly-la, ýa erteki gün olar polisiň üstüne arza eder, polis jogap bermeli, suduň öňünde. Şu ýerde Türkmenistanda o zatlar ýok, kanun ýok. Polis eden etdilik. Islendik zady bozýa, barýa, sebäbi Gurban bilen Serdaryň beren lisenziýasy bar. Ol lisenziýa näme? Men size aýlyk tölämok, köpük berýän siz bankrot ýöne hany halky talaň näme etseňiz ediň sizden konstitusiýany sorajak ýok haklary sorajak ýok basyň ine onda döwlet bolýamy şol prezident bolýamy şol biz prezident näme üçin saýlaýas bize hyzmat edip durmuşymyzy gowulaşdyryp türkmenistany halky ösdürer ýaly ýa nädogrymy ine şeýle şoň üçin ine şu zatlara düzetmek üçin biz öňe çykmaly ýigrimi ýedinji oktýabr türkmenistanyň döredilen güni Biz üçünji Türkmenistan gurmaly. Diktator Türkmenistan däl, Sowet Türkmenistan däl, täze halkyň Türkmenistany gurmaly. Şonuň üçin men sizi çagyrýan, ýigrimi ýedinji oktýabra biz köçä çykýas. Häkimlige bar, köşk öňüne bar, biz köçä çykýas, hemmämiz. Şeýdip biz şuny aýraýmasak, başga ýol ýok. Indiki wideo serdeliň, hormatly ildeşler.

Hormatly ildeşler, ine serediň, ýaňky şul adam Izrailde ýerleşýär, özem bloger. Türkmenistana bir podpisçikden soraýar, Türkmenistanda aýal maşgala prawa berilýärmi, berilmegem gadaganmy? Ol aýal gyzam gadagan diýýär. Olam soraýar, o näme üçin gadagan, olar näme, Ýaňky çarşymy, eltizmi ýa çepe aýlamakda aýlanda saga aýlaýarlarmy ýa näme sebäpli diýip sorýar, olam düşündirip bilenok. Ine Türkmenistan. Şul kiçijik reportaždan Türkmenistanyň kimdigini, nähili derejedigini bilip bolýar. Ýe, gaýdyp geleýin şu tema. Türkmenistanda Konstitusiýanyň esasynda aýallaryň we erkekleriň haklary deň. Men haklaryny deň diýip aýdýan, başga zadyny deň diýip aýdamok. Haklary deň. Diýmek, maşyn sürmek, işlemek, medisina almak, azat gürlemek, ýaňky döwlediň hökümete baryp döwlet serişdelerini ulan, döwlediň serwisini ulanmak we şuňa meňzeş zatlar. Näme üçin Özbegistanda aýal-gyzlar maşyn sürüp bilýär, Gazagystanda sürüp bilýär, Ýewropada sürüp bilýär, musulman döwletlerde sürüp bilýär, ýöne Türkmenistanda sürüp bilenok? Aý biz musulman döwleti aýal maşgala azar beýler eýler diýýäňiz. Häzir aýal maşgala azyp Türkiýede näme bilen meşgullanýany bilýäňizmi? Aşgabatda näme bilen meşgullanýany bilýäňizmi aýal maşgala? Narkotik urup ýörler üýşüp ýaňky dozany köpelip ölýäler daçada ýaňky pit seltýän oglan tapýar bulary. Şäherde entäp ýören gyzlar göni efirde aýdyp otyrlar näçe bahasy bar. Näme üçin bu zatlara, ýüz prosent zatlara, türkmen jemgyýetini ýüz prosent gömýän zatlara üns bermän, kiçijik aýallaryň haklaryny bozup, ýaňky biz aýal-gyzlar azaýmasyn diýýäris. Ol bir bisowatlyk. Ol ýörite gadagançylygyň bir görnüşi. Şular ösäýmesin, öňegidäýmesin diýip, gadagançylygyň bir görnüşi. Bulam Gurbangelen serdaryň alyp barýan syýasaty. Gadagançylyk. Halk ösäýmesin. Konwertasiýa bolsa, men size aýdaýyn, bir aý galman režim ýykylýar. Näme üçin? Sebäbi bular bankrot. Bular çydap bilmeýän konwertasiýa. Göterilmeýär. Gara bazarda çalyşýarlar. Merkezi bank MHM-iň üsti bilen gara gijelerine gara bazardaky işan oglanlar eltip, ýaňky walýutany çalyşýar. Nirede bar şu zatlar? Diňe şuň üçin Serdar Berdimuhamedowy basmaly. Bikanun. Öň sen ýaňky bazarda walýuta çalşan bolsaň, näme nelegalny operasiýa diýip basýardylar. Serdaryň görkezmesi bar, Serdary biz basmaly. Bilýäňmi? Görkezmesi bar. Tutup basmaly. Nelegalny walýutny operasiýa diýýär. Kim oňa zat diýýär? Hiç kim diýenok. Bar akylly, bar ýagny hünärmentli adamlar Türkmenistan gitdeli, gitmeli boldy. Intelligensiýa gitmeli boldy. Gidip bilmedik galyp agzyny ýummaly boldy. Şonuň üçin şular eden-etdilik. Men şoň üçin aýdýan. Häkimlikden başlamaly, obalardan başlamaly, şähere köşke barmaly. Obalardan ýöne bir zat bolsa häkimiň üstüne barmaly. Dawaý seret. Oňarokmy? Ýok bol şu ýerden. Biz öz adamymyzy saýlajak diýip. Şu ýerde telefon bar, göni prezidenti galyp bilýän. Jaň ediň, baryp telefony alyp aýdyň ine biz üýşdük, Swiet ýok, naharlar zaýalanyp barýar, etler zaýalanyp barýar, yssa çydamzok, dogan-gardaşlarymyz, çagajyklarymyz kösenýär. Bir zat ediň sen prezident bolsaň diýip aýtmaly. Näme oň üçin basýan bolsalar, onda biz ýarag alyp baryp gulagyndan tutmaly prezident diýýän adamyň. Ýa nädogrymy? Bütin dünýäde şeýle, nämeçe bizde beýle däl? Sebäbi biz öz haklarymyzy alamzok, biz öňe çykamzok, biz gorkýas, biz iki sany porsy milise gorkuzýar, iki bolup ýüz müň adama gorkuzýar. Nämeçe biz çykamzok, nämeçe miliseniň gulagny tutamzok? Biz hereket etmeli. Hereket etmeseň hiç zat bolmaýar. Şuny ýadyňa çykarmaly däl. Indiki wideo seredeliň. Ä bir minut.
Pakistan'ın aydı yılda bir sapar oğa gelen ovada adam yok. Kim merkezi pişigem yok, item yok. Adam nirden bolsun, hemmesinin var atalaram yapak. Ha. Ulan nirde dip krediyanlar? Elbetde bular Türkde Moskwada dynç alýarlar. Mä raýonyň başlygy. Ine bar. Köçäni gördüňizmi?
Şu ýerde prezidentiň atlary, pişikleri, itleri ýaşanok. Ine şoň üçin köçe erbet. Şu ýerde bir athana gursun prezident, siziň ýoluňyz bilen köçäňizem gowulaşar. Ine, şeýdiň bir ýitiräk boluň-da, prezideniň büstüni zakaz ediň, köçäň ortasynda goýuň şony. Agşamyna-da üýşüp şo ýerde namaz okaň ýa bir zat ediň, onam wideo çykaryň. Aýdyň, prezidente ýüzleniň, ýagny büste ýüzleniň, Ýoldaş prezident, siz-ä tapyp bolanok, entäp ýörsüňiz, bütin ýerde bizden gaçyp ýörsüňiz, ine köçelerimize serip bir büste ýüzleniň-de wideo ýapyp iberiň, bütin dünýä gülüp, siziň köçäňizi oňurmasa men zat bilmedin. Ýöne ýumuryň üsti bilen. Ediň şony. Bir aç, ýitiräk boluň. Aç bir öz haklygyňyzy goranda bir zat edeniňizde ýitiräk boluň. Öz öz ýaňky durmuşyňyzy gowulaşdyrmak üçin bir aç, ýitiräk boluň. Men göni aýdaýyn, türkmen halky ýüz müň alymdan hem akyllyrakdyr. Tapyň bir wariant, görkeziň bütin dünýä gülüşip, derrew köçeleriňizi oňarar. Eger býust ogurlap gitse, täze býust goýuň. Agşamda gijelerini goýup gidiň hiç kim bilmeýärem. Biz büysiz ýaşap bilermiz otsa köçürimi şeýle diýip aýdyň wideoda. Üýşübem aýdyň bir däl üýşüp aýdyň. Ýada kamerany büste urup öwrüp bärsinen alty bolup ýedi bolup on bolup aýdyň. Kamera büste bolsa sizem şoňa gürläň. Eger has ýüzüňizi görkezjekkä bolsaňyz. Her owaz etse Bular sizi kowlamaýaram sebäbi näme etsin. Ine her obada köçe bolmasa býust goýuňda ýa portredini goýuňda ýüzleniň şoňa. Aýdyň saňa ýazyp ýazyp ýadadyk indi tik tokdan seň ýaňky portrediňe ýüzlenäýmesek. Sebäbi biz düşünýäs siň her köçä gelibileňok ine biziň köçämizde seň portrediňi goýup saňa haýyş edýäs diýip aýdyň. Özem ýutuba goýuň bütin dünýä ibereli trampy ibereli gülüp gülüp ýykalalar. Gülüp gülüp ýykylar. Ine indiki wideo şuny seredip. Şol statistikanyň aýdy ýylda bir sapar oba gelýän obada adam ýok. Iň bärkisi pişigem ýok, item ýok. Adam nirden bolsun hemmesiniň waratalaram ýapyk. Hä. Bular nirde diýip pikir edýäňiz? Elbetde bular türkde Moskwada dynç alýarlar. Biziň raýonyň boşlugy. Diňe hormatly podpisçiklerim, aýda ýylda bir sapar oba gelýän.
Birýedi Durowiç on altyny don birinji podýaly iýdi, postoýannyý uçup günüň dowamynda bäş gezek uçýar.

Adamlar prosentden pul bermeliler. Muňa ýörite banklar bar. Muňa ipoteçny kredit diýilýär, na waýaž kredit diýilýär. Ýa-da kiçijik bir elli müňe dollara çenli aljak bir kiçijik zadyň üçin ýörite kreditler berilýär. Ýa-da jaý gurjak bolsaň bir ýüz müňden ýokary kreditler berilýär. Kreditleriň dürli görnüşi bar. Ýüz altmyş golaý serwis bar bankyň içinde. Kredit, ipoteçni, jaýlara, waýaža, dynç almana, telefon alma, bir topar serwisler bar. Edenok bank, näme üçin? Bankyň özi bankrot. Özi gara bazarda çalşýar pullaryny. Walýutasy ýok. Türkmen manadyň, aziýan manadyň hümmedi ýok. Ony şoň üçin şoň orny, ýaňky şol ykdysady sistemada bankyň etmeli orny Nemeler edýä? Walýutçikler edýä ýa-da adamlar öz arasynda edýä. Bizde ykdysadyýet ýöränok. Ynanyň, bizde Türkmenistanyň içinden daşyna pul geçirip bolanok, daşyndan içine. Sag bolsun halkymyz öz bankyny açdy. Kargoçylar edýä. Bizde konwertasiýa ýok, sebäbi Türkmenistan bankrot. Sag bolsun walýutçikler, ýene halkymyz edýä. Bizde Türkmenistanda kriz alyp bolanok sag bolsun halkymyz bir birine berýär onda bize ykdysadyýet näme gerek özümiz aýylýas hökümet näme gerek döwlet näme gerek özümiz aýylýas olar diňe baryp konsert edýärler bir birine el çapyşyp arkadag şöhrat gygyrýar näme gerek şu wes musor zyňyp goýberiň biz öz özümizi dolandyryp bilýäs adalatly öz döwledimizi gurup bilýäs Öz täze sistemamyzy gurup bilýäris. Halka hyzmat edýän. Häzirki sistema halka hyzmat edýärmi? Ýok. Ministrýa inosan diýel alsaň, ol halka garşy. Pasportlary çalşanok, çykarmak üçin bir topar, çykmak üçin bir topar kellagyr, gadagançylyk girizýär, wiza girizýär, ýene bir zat. MWD, ola halka garşy banditler. Pulsuz bankrotlar, halkdan pul almasa başga alara pul ýok, Halka çozýar. MHM, olam bankrotlar. Gurbalyny kim bir zat diýse, ony kowlap, oň puluny alýar, ýa-da ýöne, ýagny biznesmenleri çozup puluny alýarlar. Hemmesi halkdan naharlanýar. Hökümetden naharlanok. Bizde hökümet ýok. Men şonuň üçin aýdýan, hökümet ýok, döwlet ýok, hiç zat işlänok. Ol kartinka bar, Serdar gelýär, distansiýa bilen ýygnak geçirýär. Internetsiz döwletde san tehnologiýasy bilen ýygnak geçirýär. Gülkünç dälmi? Kloun. Kloun diýmeseň o zat diýip bolanok, se bize sirk görkezýär. Bizi idiot diýip hasap edýär, özi idiot bolansoň, bizi idiot diýip hasap edýär. Ine şolar ýaly, hormatly ildeşler. Men öňem aýdýan, bizde döwlet ýok. Biz döwlet gurmaly. Döwleti ýigrimi ýedinji oktýabrda biz çykmaly, täze döwlet gurmaly. Hatda ýigrimi ýedinji oktýabr döwlet emele gelende, oň doglan gününe seň doglan günüň ýaly. Şonam ogurlap sentýabra geçirer. Näme üçin? Şol hatda datasyny siz ýadyňyzdan çykaryň. Şo döwlet gurlan döwledi ýadyňyzdan çykaryň biz fundamenini üýtgedik biziňki şo döwlet diýdiňi şol. Biz hökman suratda şular jenaýza çekmeli. Biz şeýle ýaşap geçsek şular jenaýza çekmesek men size aýdaýyn çagalarymyz biziň ýüzümize tüýkürer. Dogryam eder. Biz şony ýaňky mynasyp şoňa. Biz şuny jenaýza çekmeli şul iki sany ganhory. Bireniýaz hülkeli beýle halkyny öldürýär. Indiki wideo seredeliň. Indiki wideo seretmäkäk men bir size reklamajyk edeýin. Biz bir täze akkaunt açdyk. Ine şul akkauntyň ady Häzir men size görkezeyim bir minut. Ene şu akkauntyň ady Murat Aşak Paçork we Kurban Aşak Paçork ofisial. Ene şu akkauntdan men çykyş edip duran. Ene şu ýerde häzir 5 sany adam ýazylgy. Kyn görmän şuňa siz ýazylyň. Ene size görkezeýin. Ýazylyň podpiska boluň şuňa şu kanala. Şu kanalda men çykyş edip duraryn ine menden hemme sorýa Myrat aga akkaundyňy ber ine şul akkaunt meňki üns berip sertseňiz ine şoň üçin türkmen sesem bul ýaňky obşesna akkaunt ýöne meň akkauntym ýaňky Myrat nirpaçosny gurban kurbanow nirpaçosny ofisiýal Ine şul meň akkauntym. Ýa Myrat Guran diýip ýazsaňyz çykar. Şony egerde biz müňe ýetbilsek men çykyş edip bilýän göni. Şu gün hem men çykyş etmelidim welin bäş sany podpisçigim bolansoň ýaňky tiktok efir açyp bilemok şoň üçin türkmen sesinden açmaly bolduk. Ine hormatly illeçler men ýene bir gowy wideony görkezýän size.

Ýaňky göterip bolýardy. Häzir üç müň. Şuny ýuwaş-ýuwaşdan aýryp otyr. Häzir bankdan bir müň dollar aljak bolsaňam soraýar, nirä alýaň, näme etjek, nirä goýjak, kartaň bar, kartaň bilen töl diýip. Bular ýaňky beznadişna aragatnaşyga geçýär. Ýewropa geçse, onda beýleki döwletlerem geçip başlar ýuwaş-ýuwaş.

Periwodçikler bolmaz diýä ýaňky nauşnikler periwod edilir häzir eýýäm bar. Gynansam men üns berýänä aplikasiýa diýilýärde programma çykar. Lýuboý programmany serseň türkmen ýok. Türkmen dili ýok, türkmen ýok. Türkmene geçirmek bolanok, spesialistler ýok. Ýaňky Pedagoglar ýok, dilçiler ýok, informatik edýänler ýok, ösen däl. Biz umumy dünýäň ösüşine girip bilemzok. Biz iň soňky taçkada-da däl, taçkaň yzyndan ylgap, ylgabam-da duramzok, ýöräp durus. Şol ýaly yza galýarys. Şul iki sany ýer ýuwdan bizi şeýle bir yzla goýdy, üstümizden bütin dünýä gülýär. Hana Izraýyl gülüp dur.

Robotlar eýýäm satylyp başlady. Häzir bahasy gymmatrak, ýöne bahasy düşer. Her öýde robotlar bolar. Öýüňe gelersiň, Maňa çaý goý diýip, bir işiň edinçäň çaý getirerler. Şo ýaly biz geçýäs şoňa, ine, ýuwaş-ýuwaş şoňa barýar durmuş. Meniň diýjek bolýan zadym, biz benzozapravka bolup ýörüs döwlet möçberinde. Bütin dünýä eýýäm öýünde robotlar peýda bolar ýakyn geljekde. Bize intek internedimiz yok. Gülkünç dälmi şu zatlar? Biz nähili kynçylykda ýaşaýas? Şu iki sany adam aýrybilsek, öňe çykyp bilsek, biz hemme zat wzrif edýäs. Ýa ösmegi, baý ýaşamagy, gurply bolmany, bizde millet hasaby az. Näme dört million halk uly zat däl. Uly bir territoriýa we şu baýlyga. Ynanyň, Kuweýtden, Dubaýdan biz gowy ýaşarys. Ondan daşary biz nanotehnologiýa, fondowy rynak, bir topar zatlary açyp, ony ösdüreris-de, dü beýleki siwilizasiýadan galmarys. Häzir biz siwilizasiýa eger poýuz o ýaňky uly tizlikli poýuz diýip hasap etseň, biz şoň iň soňky wagonyna däl, o tirkiş, ti tiriňläp barýan. Ondan soň biz ýaňy pyýada ýöräp durarys. Şoň geçen poýeziň yzyndan pyýada barýas. Biz ylgam ýetip bilmeýäs ony. Biz şo poýeza minmeli. Onuň üçin bize internet gerek. Bize demokratiýa gerek, haklar gerek, ösüş gerek. Bize açyklyk gerek. Bizde wizalary aýyrmaly. Türkmenistan integrasiýa etmeli. Sen integrasiýa etmeseň nähili ösüp bilýäň? Ösüp bileňok.

Şul ýaly ýaňky iskusny intellekt diýýän ýaňky orsça näli orsça iskusny intellekt türkmençe näli diýjegimi bilemok. Ýazyň kommentariýada ýaňky kompýuterni intellekt da ýaňky adam dil däl adam däl intellekt. Ony ýaňky programmanyň intellekti.

Ine hormatly ildeşler, e, dünýä nirä barýar, Türkmenistan nirä barýar. Biz Arkadaga Şöhrat, Arkadaga Serdar Şöhrat, Gahryman, Hajy, ýene bir zat, ýene bir o 60-njy ýyllara barýar. Öňki zamanlara barýar. Türkmenistan ösenok. Şonuň üçin ýa ýiter, Ýa graždan uruş turar, ýa bir zat bolar. Ine şuny ministrler görýän bolsa men size aýdýan, hökman suratda siz şuny aýyrmaly üýşüp. Şu günki günde üç sany güýç bar. Birinji, halk. Eger halk dymyp otursa ýa öňe çykmasa ýa halka güýç gerek bolsa, onda siz kömek etmeli. Ikinji ýerde ol organlar. Organlar bütin dünýäde esasy güýç bolýar, şolar arrestam edip bilýär, halka ýolam berip bilýär, demokratiýany ornaşdyrybam bilýär. Üçünjäm çinownikler. Gurbanguly Berdimuhamedow elli den gowrak çinownikleriň özünikilerini goýdy. Olar hiç wagt perewort etmeýär. Diýmek, MHM polisiýam etmez, diýmek halk. Biziň birje barýanymyz bar halk. Şonuň üçin halk ösüp, şuňa düşünmese, Biziň başga barýanymyz ýok. Hormatly ildeşler, şunuň bilen men efirimi gutarýan. Geljek çykyşlara çenli hoş sag boluň, özüňizi goraň, ylaýta-da yssyda özüňizi goraň, eger swediňiz bolmasa, elektroenergiýaňyz bolmasa, klimatizasion bolmasa, meň ejem näme edýärdi? Häzirem esse edýändir bilemok. Polary ýuýýar ertiden, obedde ýuýýar, agşamda ýuýýar. Salkynja bolýar. Onsoň biz ýaşkak yssy bolanda prostyny ýaňky suwa myjýardyk-da, prostyny ýapyň ätini on minutda guryýar. On minutda uklap ýetişmeli. Men muny gülüp aýdamok, ýöne biziň ýaşlygymyz şular ýaly geçdi-de. Şoňa ýaňky gülýän. Özüňizi goraň, hekimlige baryň, talap ediň. Siziň hakyňyz siziň ýeriňiz siziň baýlygyňyz iki sany o aşgabatda ýaşap ýören talapýom sizi olaň haklary ýok maryň baýlygyny ulanyp siz talamana maryň baýlygyny ulanyp ýaňky gidip angliýaň karwoly bilen duşmana oň bilen duşmana aýlanyp ýörler siziň pullaryňyz sowup haklary ýok siz siziň baýlygyňyz siziň döwlediňiz siziň ýerleriňiz ata babaň goýup giden ýerleri gurbanlyň dahyly ýok oňa Siziň eliňizde hemme zat. Innik gepleşikler çil hoş sag boluň. Men häzir tik toga girýän tik togy dowam eden kim tik togy bilse türkmen ses diýip ýazsa men şo ýerde gepleşik etjek we soragyňyz bolsa şo ýerde gürleşip bileris.